namamukela varhandza va yingiseti ka nongonoko swa vutomi vito ni mina pass mondlovo a mu ta yi tshikelela hi ku tshamise nga mu tiseli ka nongonoko wa n'wina a na tshemba ku hi wona nongonoko ku sungula ka lembe la 2018 Ah, kusuka khale ka ri nga salisa ke lembe la 2017 nakambe mi ta yi tshikelela swi kona hi tuka hi hlangana na swona swo hambanahambana chucheka murhandzi wa mindset ku yingisa ke youtube ni ke soundcloud ah, leswi mi nga endlaku a swi a swi swi olovile ah, wa engisa nongonoko wa wena leswi u nga endlaku ku subscribe channel wa pass mandlovu ke youtube u landzela kambe streaming wa pass mandlovu ke soundcloud u kota ku twa nongonoko wa wena u ri chuchekile a na mukhesa hi ku hisekela mu endlako hi tsaleleni kambe ka mi byela mavonelo ya n'wina hi madrilo ya hina a tirhisa address yi nga wa pasi ndlovu at gmail com a wa kota kambe ku tirhisa whatsapp nomboro ya mina 0774232478 tshikani nghena ka nongonoko wa hina nyamutlha a namuntlha yi ri kumeka hi ri ward 7 ya chiredzi district a ke ndhawu yi ngiwa chiphwindzi ka chilonga a hi kumeka hi kha hi languta ma-health clubs a rhangelwaka hi bandla li nga tiyimela hi loxe a bandla li nge wa german agro action a va kumeka va kha va fundisa vanhu vo hambanahambana hi swa ku hlandzeka ka ndhawu kumbe ku hi ku hi langutane ni yingi wa wash kumbe ku water sanitation and hygiene a nakambe nyamutlha hi languta ma-household competitions a nga endliwa uh, swi ka swi yelana ni ma-health clubs anga hi kona uh, na vanhu vo hambanahambana ka ndhawu yekuchiphwenzi uh, va nga kota ku va vunganyetana uh, ke muti wa bava james uh, mas, musisinyani uh, ku va kota ku va tlangela eh, ku humelela va nga endla ki ma-household competitions a kona uh, nakambe vona bava uh, james uh, musisinyani va kumeka va hi ri mun'wanyani a nga humelela kumbe ku ni nga ku munhu wa ku sangula eku a nge le henhla ke hinkwavo ke ma-competitions a nga endliwa nakambe a swi vuli ku hi vona voce a va kota ku ku kuma e swi kona swi nyikiwako tshisipho ni swin'wana swo hambanahambana a swi nga qondana na ku basisa endhawu ya hina vito ni mina pass mudlovo a yi kotle kambe ku valula na bava james musisinyani hi twa mavonelo ya vona hi twa ku ve yini vona hi xiendleko xa siku la nyamutlha a yi tweni ku sika ka vona

ku hi hi yeca emaclabu nakambe va nga kota ku hi dyondzisa eku hi yeca etitoilet mina ni ne ya mina toilet ni nga ti yecela tshaku ke swidyondzo hi nga kuma kusuka keve ma facilitators eh, ma health club na tshemba hi twile kusuka ka bava james uh, mosisinyani va ka va vulavula va ri mutini wa vona a ku nga endleliwa ntlango loyi a vito ni mina pass mondlovu hi le ka nongonoko swa vutomi a hi ku tle kambe ku vulavula ni va vonaka leswaku basa ke ndhawu a kumbe ku environmental health technician ve ward 7 va khomaka ward 7 hinkwayo a manani a chikwari u ka va hlamusela leswaku a swi nga olovangi a masangulweni eku fundisa vanhu a hi ka hi languta lawa ma-health clubs hi nga hlamusela ve swo tala swi nga endleka a swi chipangi ku u kumeka ka u ri koka vanhu kusuka masin'wini neke swin'wana-n'wana ah, vakavata vatavunganya ndhawini yin'we eku va va dyondza ema-health clubs alawa hi hlamuselaka ah, va hlamusela leswaku a swi lava mbilu yo leha tsikani hi twa kusuka ka vona manani xikwari a eht wo ward 7

swi endleka kwale ka nikono kongo wa swa vutomi vito ni mina pasi mandlovu uh, ungazenguleli murhandzi wa mingiseti ku yi tsalela ka email hi wa pasi ndlovu hi gmail com uh, kumbe ku ka whatsapp nomboro ya mina 0774232478 ku yi byela mavonelo a wena hi matirhelo ya hina hayi ka hi swona hi swo endlaka ka hi mu nyika swo hambanahambana swi endlekaka etindhawu to hambanahambana leno mi kumekaka mu ri kona ne leno mi kumekaka mu nga ri kona hi ka hi mu nyika hi man'wanyana mavonele Ni ka ni ku tshutsheka murhandzi wa mina Xedi ku hi byela mavonelo ya wena hi matirhelo ya hina. A ni landzeni kambe ka YouTube ni ka SoundCloud mu yingisa nongonoko wa n'wina. Leswi mi nga endlaka kambe ma kota ku hi tsalela a mi ka mi hi byela mavonelo ya n'wina ka mi tirhisa Facebook page ngo wa Pass Mundlovu layikani kona kwalaho mu hi byela ku swini swi faneleke swi endliwa ka nongonoko wa hina. Tshikani ku salani mu hi tlhangana kambe ka vhiki tako ni ka mi tisela nongonoko walo mara ni ta mi siya mu yingisile ka lisimu lingiwa vusiwana byi chava mavoko ku suka ka General Music.